mashura here mashiri pitambi nemoto dzedu nemaperero amaita mozati makuura zvokupedza here zvokuti mungauya netu chii chamakabata aa mimbomira kunditi mambokadzi tarira pamoto pamasiya uchifunga munoona munhu wenyu zvaanondiitira noyaunogona chikafu choda kubikwa sei kumba zvichabikwa nguvai kwasikatanga eh, chero ini mwana wangu ndaane chara asi

Nditerere. Ah. Uri kuona nyaya dziri kuita kwedzi kuti uri kunzi chi? Kwai kwai kuchipopotewa uko nekuda kwezita rako. Ngogadzisa pana apo. Munyana makazoenda.

Baba muripo. Izvo zvazvina mhaka. Ndichazvigadzirisa ndadzoka nemuridzo wepano pamusha. Takanga takandindisa ndindochiziva. Nhasi ndadzoka panzvimbo pangu. Ko iye akambokudzingirira kwamaigara uko ndiani? Ko imi hamuzivi kuti mudunhu matogara makamira sei? Makwa mambo. Ah, Zvakanaka itai gadisa zvindadzokai murudo pano pamusha. Pamusha pangu ndisa pamusha panzi musha murume. Hakuna panzi musha mukadzi nhema dziya dzaitagwa navakuru vekare. Nhasi ndakuudzai kuti musha murume. Ndadzoka ndichazvigadzisa ini muridzi wazvo pano. Ko iwe unomirira usingaiti basa? Mami chimboyeva zvaiva vakutaura zve. Unoyeva vanotaura ndoo zvinoita kukutuma kuti unodanana nemwana wamambo. Hey! What is what? Unoda naye mwana wamambo ndiani? Mwana wako iye. Asi iye ndo akatidzinga huko. Handi yako kudzinga huko. Ndiye akandidzinga asi. Saka nhasi mwana wako ndaye mwana wangu. Vanondiguta. Mira ndipo ndovavona. Mama indepi baba? Ndoda kundovona mukoma na uyo. Baba mama indepi? Ndoda kundovona mchinda uyo mtani mwana wako. Ah, mchinda. Unongoziva kuti umane uroyi usingaiti. Ndozvandoda kundovona.

Ndapera. Nyaya yasvika kuna baba avo. Hey! Hey! Pangu papera mari we, pangu papera. Mari we. Baba avo vadoziva nyaya. Hey! But chandinoziva. Hakuna munhu anonditadzisa kudanana naRugare. Hakuna. Ungava mai vangu, ungava baba vangu. Hakuna. Ngavazvizive. Ngavazvizive. Ata hakuna anonditadzisa kudanana naRugare ini. Ruva remoyo wangu. Rugare. Chero mambokadzi haa chero mambokadzi vanga vatete havandidzivisi kudana narugare ruva remoyo wangu rugare ah, rugare

Ndadzoka. Madzokepi? Eh, ndadzoka. Ndoda kuona mkomana. Moda kuona mkomana kundimira. Ini.

handibvi pano ndini mambokadzi mashuwa ndizvovo ndini mambokadzi ndoda kuti munditeerere kana maya panapa mune nyaya yenyu ndoda kuti tigarewo pasi vanhu vataureka mosvika makadzikamisa hana dzenyu ora tingatigara pasi titaurira ini my day mambokadzi wedunhu rinoera ndizvitendeaiwe

Zvakanaka. Gara ipapo. Moda zvezvituro zvokugara kuti sitambo yangu pamwe tikauya tikada kuti mutipe pokugara. Tauya tichida kuti tihwisise kuti nyaya idzi dziri kufamba sei. Munosvika zvakanaka kana muchisvika pavanhu. Chinozotuma kudere ihasha. Hasha dzekudi? Hasha dzikawandisa pamunhu hazvibati zvakanaka. Imi muri kuti kwai mwana wangu mwana wenyu mukomana rugare muri kuti mwana wangu rugare eh. ndiye uri kudii nazviko wenyu ndo vanodanana

kugona kutonga dunhu rino ah, ini handina kuda kutonga nekuti mune mwana musikana ndimi moga mune mwana musikana mudunhu muno chero muri ishe chero muri muridzi wedunhu eh. asi kana ndosvika pamwana wangu ndine kodzero yokuita zvandinoda nokuti mwana ndewangu moziva here kuti ende muchauya futi kuzoda kuzoroora Vanhu vakaita sema murovori futi. Nemaka. Munotora munotora munotora mukano. Motora vana vedu muvaita zvavanoda mahara. Movasiya. Izvezvi honai. Nokuti muri vana mambo. Izvezvi honai. Makadzinga mukadzi wangu pokugara. Nhasi uno ndotambura kuti mukadzi wangu ndakanda nokuti handipo. Izvezvi mwana wangu akarumwa nenyoka. Handipo nezviona. Akarumwa nenyoka. vushe bwenyu ubwu munowasekela mwana wenyu uyu akatogwa vona umweimi mudzikamisahana muite semunhukadzi manzwasungirirai mwa yenyu mwana uyu mwana wangu uyu tabva kunotaura nyaya yemwana wenyu zvezvitozi mwana wenyuzvakanaka zvenoizi

vavachitoda zvenoise zveruzha chaiko chaiko zvekuda kudoyazvekuda kudoparadza musha chaiko kuti ah. uya vachikutoda kuparadza musha nheveweni musha wandiri kutotanga kuvaka kudaioso zvingazofamba zvakanakwaakavavanda iweseongotiza here daiwese mwana kuvana vamamwe wauraya havezotokuda

Saka tobikira pai? Zvateuka, zvateuka zvose. Tobikira pai? Ah, mubvunza, mubvunza izvi. Handi moti ndo mushandi wenyu. Nei nemwana uyu pai? Handimbozivi kuti wakaita sei. Nei nei ndodii kona yemwana uyu nei? Ndoshamisa ndadii? chinopenga chinoaimwana uyu ndodiko toinda kuuya kudunhu riya riri kumhiri uko tikugona kunotsvaga dzimwe hari zvino zvamuri kuona zvandiri kuona uri kuonei Kochi. Musikana wako? Odi. Musikana wako zvo ndikuona. Asi ari kuwandera. Musikana wako zvo. Hana maona zvona ndichitaura kuti mwana uyu ndio usina kuraigwa.

asi chandoda kukuvudza chinhu chimwe ini ndakura wazviona mambo kanzi ndati kura wazviona mambo kanzi ndokurepa kana kana uchitiremekedza iwe dzura iwe enda unoona kuti wavesa moto kuti ido iwe kana uchitiremekedza unoona ndoenda nomusikana ugarire ikoko rugare wazviwa ugarire ikoko wazviwa rugare rugare ugarira ikoko iwe tichaona kuti vachakuchengeta kusvika rini ugurusikana gwako uku chagunongoda ndechekuuya kuchitonga panapa hapana chimwe chaguri kuda panapa uri kuzviona here ugarira ikoko vanhu vaka and ukadzoka panapa uchandivoona iwe zvakanakanaka kuti ndiri ani oh. asi mashura ndiwo nerevo mashura akadai vanodosimudzana mberi kwangu shuwa Atiza apa akatiputsira hari yekubikira apa achitiza atezvara vachezviro vakutorana vakupesanisa tumakumbo vakaya aiwa vachandiona zvakanaka iwe mira apa timbotaurirana zvakanaka na pano pano apa ipapa apachapindiwe nevanhu vanopinda vachitaura zvisina nebasa rose mumusha urundi waka hakuna munhu uchapinda apa nekuti ndaneta nembwa idzi vanhu vedunhu rinoera havana kurongeka vanhukadzi zvisina vanhu rume hapana nove hapana anopinda kana pane uchada kupinda pana apa unotanga wandudza kana ndichiona zvine kodzero yekuti vapinde vopinda nekuti mm, izvi zvanyanya ai zvazvichaiti ai zvazvichaiti kana handingazvitori izvo handingakwanisi kuzvitora Baba wake pawauya msikana waita kumhanya wakadutsa unovarova une maoko ekuroora baba vaya zvimasuro zvavanazvo izvi nemomondiwanzira awasi eh? imongati vangati asi iwe wakazonyanya mwanangu asi asi handingakusvori Ah, wakatoza baba vako. Ah, ah baba ndichiri musikana ini. Madays akatanga kutsimbana na baba vako. Primary yari chikuseri. Ah, vakaita mbiri. Rari chiri. Unowaona manje.

unenge achaenda kugomo riya rekuseri ko zvekuti kudzoka kuchanetsa kudzoka kumba ndazoka namara akandomuona pasina kuva odzoka achinomborera kuti baba vaya vadii oh, ndigadi oh, nani ungati ndiya aiwa ndava vabvuwa ah, iwe zvawaita wagona ukauya nguva ichipo kudai ndatuma mukomana uyu kuti anodana vanhu mukomana iyeyu mukomana uyu unoti rinda pano panguva kudana vanhu vadii kuti vanhu vauye kudare ndafunga kuti zvakanaka kuti vanhu vaungane kudare kutionesana ndopat nopinda ipapo nekuti haa ndadoona kuti mwana wangu zvikuitika muno ndindogadzawo mambo zviri kuitika mudunhu medu munomu ndambototaura naasahwira wangu ava kuti but ndozva ani munoona mai kana makudai mm. akutaura zvinhu shuwa here mwana dare aiwa ndadona doti kuti tiinde ikoko hmm. totaura sedunhu tichionesana kuti izvo zviri kumbonetsa mudunhu medu munomu zvii panoratidza kuti pane zvisina kumira zvakadii zvakanaka mwana wangu andoaona tonotaura ikoko kana pane zvoda kugadzirisa togadzirisa kana tichidzoka todzoka toona kuti chii chinotora nzvimbo nekuti hayi aiwa inini kutotaura kwamuri kuita muri kutononoka deno kutaura kwamaita tatopedza karetatatomirira kuti iwe ungouya tigozodii ava vanosaura kapi anditi mati munhu wese a ah, munhu wese ah, namai namai namai uyu vanoenda mukunonoka ndii ah. andiwe musoririi ari munomuona aremekedziwo mambo asi that's wazoseka eh, andiwe mani

asi munonzwa kuti ah, muti uya uya ini mumwe ndatofunga kuti akatema mukuru auya ka inanditenderero hmm? eh, vanhu kuti vateme ka muti muno hmm? muti dzakakosha ka eh, ah, muti dzakakosha ini munhu wandaitofungira kuti akatema ndi baba waya wakuya nedanda ndaidavaii

Murikunonoka, murikunonoka kudara, hende, hende, hende. Ah, ndinongoziva kuti nzira yedu iraita. Ndongotevera, ndongodohwa kuti vanoti. Ah, kugozara kumba ndoga. Ndongotevera, ndodero ndiwana ndasvika. Todamira vanhu vasvika vakawanda ndosvika ndongobudikirawo zvangu. Ah, ndindadi zvangu.

Dunhu ramambo mauruka. Mm. Muchiona ndakudaidzai kuno kudai kudare ra ramambo venyu vekuti siya. Ndaona zvakakodzera kuti tigadzire panapa nekuti ndo paigadzirwa paigarirwa madare ndo panosvikirwa namasvikiro ndo patinoita zvinhu zvese zvemumusha medu munomu naika zvino chandiri kuona ndechekuti kana mudunhu medu munomu tisina patinoitira matare tisina kana chero patinoitira mitoro chero mvura chai chai hainganayi mudunhu medu muri kungoona mamiriro amakaita mune urwere mune kumwe kusanzwisisana kwakanyanyisa kubatei muromo ipapo panyaya yemvura mvura kuti inonetswa kunaya nekuti vanhu vari kutema miti miti dziri kupera mvura haichakwanisi kunaya munomu mm. mhuka ichakwanisi kuwana pokuvanda kune vanhu vari kutema miti kune mipfuura 6 yandakaona yakadonha yaka, yaka handizvidi izvozvo ngoita baba vanokufamba nedanda nyoro vakambo vakanga vane danda nyoro vandakasongana navo handitauri nezita handizvidi ngazvigume izvozvo ya ndizvozvo eh, muri kungozvinzwa zviri kutaugwa nemwanakomana wamambo hazvitenderwi yeah. kuti vanhu vangotema tema miti pavanenge vasina kodzero yekuti vateme tine kodzero yekutema miti kuminda yedu yatinorimira uku nhaika saka ndoona kuti zvakakodzera kuti izvezvi izvi vanhu vachisumuka vambogadzira apa pai paigara mambo vedu apa nekuti izvezvi kana makapatarisa panotosi kutoti hapachitomborina kana zviripo saka tikapagadzira ipapo mambo wedu futi unofanira kuti agadzire nekufamba kwenguva nekuti muno mudunhu shuwa zvinhu zvoratidza kuti hazvina kumira zvakanaka hatichazivi kuti kufawo kwakaita mambo here kana kuti vane kutsamwa kwavakaita kana kuti inyaya yekuti ipo pano pose paiitigwa dare ravapa pakasviba masvibiro apakaita kudai oso ndosaka zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka asi zvinhu zvaifanira kuti zvifambe zvakanaka kana tikatanga kuisa ruoko rwedu pane pari kuda kugadziriswa ndonatsi kuti zvaa zvakanaka kuti vanhu izvezvi izvi tisumuke tibatsirane sumukai kana mani ngatisumuke zvakanaka itenzi wangu ya ndizvo tanga kugadi madi kubvisa mucheka iwo samira ipapo batsirana nevamwe batsirana nevamwe tigadzire zvimwe zvacho ah ndoona sekuti zvakakodzera kuti vanhu rugare rugare ngavashande aiwa rugare uya kuno ndikuudze ndikubetsere vanhu vanofanira kutanga kugadzira

Hanzi titange kugadzira kuseru tozouya kunoku. Vamwe ngavaende ikoko. Imi imi chikamu chiri apa endai ichikamu ichi ngachiuye ngachisare uko. Eh itai muchiita. Imi baba mune danda imi na mai mai vane zvichena indai kuseri indai kuseri nevamwe vamwe ngavaende kuseri. Ngavaende kuseri. Iwe usaenda ikoko iwewe. Ndondo wakuti ngoiruda nayo unongoita sokuti haagoni kuti unogona kushanda here mwana iwe. zvikanisa hana ndiri kuzunza kuti iye unogona rekuita basa rekumusha nomumoni ngativone sezvo kuti nezvimbaagadzira hmm? ah, ah. imi chimitai muchionesanawo na vamwe

ndai mundogadzira uko imi amai muri kubuda kuno seiko ndai kuseri uko ndiri kunzwa mwana wangu achida vachigwa neye nezvimamedzizvenyuurwa havasi kurwa vari kutaurirana iwe zvikotsvairautinyarako zvino wakauya uchikanganisa mwana wangu ndozvamungataura padare remene mai vanojairira dare ava dzokai dzokai kuno mai vanojairira dare mani avai ndimai vangu avango mwamukamutukamera kuti pamberi pangu namutukamera

vanhu vanojairira daiuyoyo musikana ndiye ukanganndosaka vaiuraya murume pamusoroi ah, ndofunga udza vanhu vanyarariwe hapana usingazvizivi kuti ndo pano inzvimbo inoremekedzwa zvizhinji saka kutaura kwakawanda wanda kunoita kuti vadzimu vedu vatisiye saka ndokumbirisa urunyararoudai musikana kumba kwenyu kuti ngaazive vanhu kutaura navo ngaazive zvekutaura kuti munhu mukuru kana mwana mudiki ngaazive zvekutaura ah. ah, vamwe vanhu vemudunhu munomu havambo havambonaki aiwa havanaki hapana mambo ndosaka mwanangu ndandichiti zvoda kuti tiigadzira apa pachituro apa

unogopinda uchimanya sei hauoni kuti takagara pano namai gudzaya